11 Milliarde fir Bildung a Fuerschung, 7 Milliarde fir sozial Sécherheet, 3 Milliarde fir Infrastruktur. Mee wéi sécherstellen, datt all dës Milliarde wierklech do ukommen, wou se solle landen, an datt keng onnéideg Projeten oder guer Korruptioun Steiergelder verbrauchen? Haut kucke mer, wéi d'Chamber d'Regierung bei de Staatsfinanze ganz genee kontrolléiert. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut entdecke mer ee vun den zentraalste Piliere vun der Kontroll vum Parlament, d'Budgetskontroll, also wéi mer iwwerpréifen, datt d'Regierung d'Steiergelder sënnvoll an dem Gesetz entspriechend ausginn huet. D'Kontroll vum Budget ass eng vun den eelsten a wichtegste Fonctioune vum Parlament. Déi éischt Parlamenter an Europa si virun allem entstanen, fir d'Ausgabe vum Kinnek ze kontrolléieren. Haut, an eiser moderner Demokratie, ass dës Roll nach ëmmer zentral. De Prozess vun der parlamentarescher Budgetskontroll ass an dräi grouss Phasen agedeelt, d'Ex-ante-Kontroll, also de Budget-Vott, ier d'Regierung iwwerhaapt ka Geld ausginn, muss d'Parlament de Budget stëmmen. All Joers, normalerweis am Oktober, leet de Finanzminister de Budgetsprojet fir d'nächst Joer vir. Als Deputéierten hunn ech dann d'Recht, mee och d'Pflicht, dëse Budgetsprojet kritesch ze iwwerpréifen an an der Finanzkommissioun kréie mer detailléiert Erklärungen zu all Budgetspositioun. Doriwwer eraus kënne mer och Budgetsfroe stellen, fir méi Detailer ze kréien. Dat ass d'Geleeënheet, fir ze garantéieren, datt d'Regierung hir Prioritéite richteg setzt. Als Oppositiounsdeputéierten analyséieren ech besonnesch kritesch, ob finanziell Ressourcen do agesat ginn, wou se wierklech gebraucht ginn. Zweetens d'Kontroll wärend dem Joer. Och wärend dem Budgetsjoer gëtt d'Exekutioun vum Budget kontrolléiert. D'Finanzkommissioun an d'Budgetskontrollkommissioun kritt reegelméisseg en Update iwwert den Exekutiounszoustand vum Budget. Wann d'Regierung wärend dem Joer méi Geld bräicht, wéi am Budget virgesinn, muss se eng Budgetsmodifikatioun beim Parlament ufroen. Dës Rectification budgétaire muss genee esou vum Parlament gestëmmt ginn, wéi den ursprüngleche Budget, wat eis eng weider Kontrollméiglechkeet géif ginn. A schlussendlech, nom Budget, d'Analyse vun der Budgetsexekutioun, kontrolléiert d'Chamber nämlech net nëmme wat virgesinn ass, mee och wat wierklech ausginn an dann agehale gouf. Dat geschitt iwwert d'sougenannte Loi de règlement d'exercice, e Gesetz, wou d'Regierung Rechenschaft ofgëtt iwwer wéi si hire Budget exekutéiert huet. Bei dëser Kontroll gëtt d'Chamber vun der Cour des Comptes ënnerstëtzt, dem Rechnungshaff. Dëst ass eng onofhängeg Institutioun, déi spezialiséiert ass op d'Kontroll vun de staatlechen Ausgaben. Si erstellt eis detailléiert Rapporten iwwer verschidde Ministèren oder souguer spezifesch Projeten. Als Deputéierten an der Kommissioun fir d'Exekutioun vum Budget kréien ech Zougrëff op all dës Rapporten. Déi meescht sinn och ëffentlech. An ech kann och geziilt Froen un d'Cour des Comptes stellen, wann ech denken, datt eng spezifesch Ausgab vun der Regierung vläit méi genee sollt ënnersicht ginn. D'Budgetskontroll fonctionnéiert awer net just duerch offiziell Mechanismen. Och d'Transparenz ass wichteg. Dofir hu mer als Piraten ëmmer gefuerdert, datt de Budget méi transparent an zougänglech gemaach gëtt. All Bierger soll kënnen nokucken, wou seng Steiergelder hierginn. Et gëtt och verschidde Budgetsrapporten, vun Net-Regierungsorganisatiounen an esouguer Think Tanks, déi ech als Deputéierten analyséieren, fir aner Perspektiven op de Budget ze kréien. Esou kann ech meng Roll als Kontroller vun der Regierung nach besser fëllen. An e wichtege Punkt ze verstoen ass, datt ech als Deputéierten net just eng Roll spillen, fir dergéint ze sinn, mee och konstruktiv, Matschaffen, wann ech e Problem identifizéieren. Ech kann eng parlamentaresch Fro stellen, en Amendement zum Budget proposéieren, eng Motioun proposéieren, fir d'Regierung ze encouragéieren, de Problem unzegoen a bei der Budgetsdebatt driwwer schwätze mat konkrete Léisungsvirschléi. E konkret Beispill, An der Lescht stellen ech ëmmer méi fest, datt d'Budgete fir Cybersécherheet ëmmer méi fragmentéiert ginn. Amplaz datt all d'Gelder an enger Budgetslinn zesummegefaasst sinn, Wat transparent wär, ginn se op verschidde Ministèren opgedeelt, wat et méi schwéier mécht en Iwwerbléck ze behalen. Ech hunn dat op e puer Plazen ugeschwat an ech wäert dat och an deene weidere Budgetsdebaten uschwätzen. D'Kontroll vum Budget ass also eng vun de wichtegste Missioune vum Parlament. Et geet ëm d'Steiergelder, déi d'Biergerinnen an d'Bierger bezuelen an déi sollte sou effikass an transparent wéi méiglech agesat ginn. Den Deputéierte seng Roll als Gardien vun de Staatsfinanzen, ass e konkrete Bäitrag zu engem funktionéierende Rechtsstaat. Dëst ass eng Roll, déi ech ganz eescht huelen. Mee um Enn vum Dag geet et net ëm meng, mee et geet ëm Är Suen, déi d'Regierung ausgëtt. An der nächster Episod kucke mer, wéi mer als Parlament mat der EU zesummeschaffen an europäesch Gesetzgebung zu Lëtzebuerg ëmsetzen. Abonnéiert dofir dëse Kanal a schreift eis an de Kommentarer, wéi eng Beräicher vum Staatsbudget Iech am meeschten interesséieren. D'Steiergelder gehéieren eis alleguerten. Dofir ass et wichteg, datt mer all verstinn, wou se higinn.